א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. מען גייט פראווענען דעם סדר מוצאי שבת. ביים סדר איינע פון די זאכן וואס מען טוט איז אז מען דרשנ'ט די פרשה פון ארם יואב הדווי פון פרשת כסווי וואס ווען א איד האט געברענגט ביכורים האט ער דאס געזאגט, און דער בעל הגדה גייט דורך די גאנצע פרשה, צו ווארט ביי ווארט, צו יעדע פאר ווערטער, טייטשט עס אויס, ברענגט ראיות, לערנט ארויס א לימוד דערפון. די ערשטע הייבט ער אן ארמי אוי וויי דובי, און דערנאך זאגט ער וירד מצרימה. טייטשט דער בעל הגדה וירד מצרימה אנוס על פי הדבר. אינטערעסאנט איז אז זייער אסאך זאכן ווען דער בעל הגדה זאגט עפעס, טייטשט אויס א געוויסע זאך, ברענגט ער א ראיה שנאמר, אזוי ווי ס'שטייט אז אזוי און אזוי איז עס געווען. דא זאגט ער וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור, אבער ער ברענגט נישט קיין שום ראיה ווי אזוי איך זעה, ווי אזוי איך ווייס אז עס איז געווען אנוס על פי הדיבור? מוז מען זאגן אז דאס איז מיט אזא מין פשטות אז עס איז געווען אנוס על פי הדיבור ביז אז מען דארף אפילו נישט ברענגען אויף דעם קיין ראיות? וואס איז פשט דערפון? בכלל, אז מען הייבט אן אריינטראכטן, וואס מיינט דאס וירד מצרימה אונס על פי הדיבור? וואס איז אונז נוגע דאס צו וויסן? מאי דהוה הוה? יעקב מיט די קינדער זענען אראפגעגאנגען פון מצרים אונס על פי הדיבור, און וואס איז עס נוגע פאר יעצט? ובנוסף וואס איז עס אונז נוגע וואס האבן אונז דערפון א לימוד און א הוראה? נו וואס דען, אז מען טראכט זיך אריין, די מצב וואס אונז געפונען זיך, מען געפונט זיך אין גלות, און נישט סתם א גלות, א חושך כפול מכופל, א ביטערע גלות, א טיפע גלות, א פינסטערע גלות, הייבט מען אן פרעגן, ווי אזוי גייט פון די גלות ווערן גאולה? ווי אזוי קען דאס זיין בכלל? ווי אזוי גייט דאס געשען? ובפרט אז מען ווייסט וואס דאס איז גאולה, ווי אזוי עס איז מבואר אין פנימיות התורה און חסידות, די געוואלדיגע מעלה פון גאולה, די גילויים וואס וועט זיין דעמאלטס, די מעלה פון ימות המשיח, טראכט מען צו זיך, ווי אזוי גייט דאס געשען? און מען קען חס ושלום אריינפאלן אין א יאוש, אונז זעמיר אין גלות און אזוי וועט מען בלייבן, אה, ס'איז דא א ענין פון גאולה? ס'שמעקט עפעס נישט, ס'קוקט נישט אויס ווי פון די מצב וואס אונז זעמיר יעצט וועט מען אנקומען צו א גאולה. אבער די אמת איז. אז מען טראכט זיך אריין אביסל טיפער ווערט די קשיא פונקט פארקערט. אידן זענען דאך בנים אתם לה' אלקיכם. וואס איז א קינד? ברא כרע דאביה. א קינד, ווי דער אלטער רבי איז מאריך אין אנהייב פון פרק ב' אין תניא, די שייכות פון א קינד מיט'ן טאטן. און דאס איז די משל, א גשמיות'דיגע קינד מיט דעם טאטן איז ווי נישט ווי די קינד ווערט געבוירן איז ער באזונדער פונעם טאטן, וועגן דעם א קינד איז נישט מחיוב זיך צו מוסר נפש זיין פארן טאטן, חייך קודמים, ער איז א מציאות בפני עצמה, מה שאין כן ביים אייבערשטן איז אלעמאל איז דער איד מיטן אייבערשטן פארבינדן, און מען הייבט אן טראכטן אויף דעם.

אבער דערנאך איז נאך מער. וואס איז די טייטש פון גלות? מיר ווייסן, חזל זאגן אז אלע גלות'ן ווערן אנגערופן על שם מצרים, ווייל גלות איז די ענין פון מצרים, וואס מצרים איז די טייטש פון די ווארט מיצרים, ענג, א מענטש איז ענג, ער איז אין גבולים, ער איז מוגבל, דאס איז די הפך פון זיין אינדרויסן פון גלות, ממילא אלע גלות'ן ווערן אנגערופן על שם מצרים, אידן זענען אין גלות, אידן זענען אין מצרים, דאס איז א מצב פון גבול, דער אייבערשטער איז דאך בלי גבול. ווי קען זיין אז דער אייבערשטער וואס איז בלי גבול זאל זיך געפונען אין מצרים וואס דאס איז גבול? כ'וועל אייך זאגן, מ'קען נישט אריינלייגן א פילע א קופ א פילע די בקופה דמחטא, מ'קען נישט אריינלייגן א עלעפאנט אין די לאך פון א נאדל, מ'קען עס אפילו נישט חלומ'ן, פארוואס? ווייל דער עלעפאנט איז אזוי גרויס און די לאך פון די נאדל איז אזוי קליין. און דאס איז אלץ ביי צוויי מוגבלים, זאג איך אז דער קליינער לאך קען נישט פארנעמען א גרויסע עלעפאנט. אבער אז מ'רעדט דא פון גבול און בלי גבול, דאס איז שלא בערך, ווי אזוי קען זיין אז דער אייבערשטער געפינט זיך אין גלות? און נאך מער, אויב דער אייבערשטער געפינט זיך טאקע אין גלות, וואלט די גלות געדארפט ווערן אויס גלות. ווי אזוי קען זיין אז אידן געפינען זיך אין גלות? און צוזאמען דערמיט מיט די אידן איז דער אייבערשטער אויך אין גלות, און ס'בלייבט ווייטער א גלות, וויאזוי קען זיין אזא זאך? דאס איז נאר ווייל דער אייבערשטער איז א כל יכול, דער אייבערשטער קען אלעס, און דער אייבערשטער וויל עס, דער אייבערשטער האט מחליט געווען אז א איד דארף זיין אין גלות, מאיזה סיבה שתהיה, ס'דא א ספעציעלע עבודה וואס די איד דארף זיין, דארף זיין אין גלות כדי אויסצופירן די עבודה, ממילא מאכט דער אייבערשטער אז יא, א איד זאל קענען זיין אין גלות, און דער אייבערשטער זאל קענען זיין צוזאמען מיט'ן איד אין גלות, און די גלות זאל נישט ווערן אויס גלות. אבער דאס איז אלץ ווילאנג די גלות פעלט זיך אויס. איינמאל ס'איז אויפגעטון די ארבעט, די עבודה האט זיך געענדיגט, איד האט שוין נישט וואס צו טון אין גלות, איז אטאמאטיש ווערט אויס די גלות, די גלות איז מער נישט דא, דאס איז פשט וירד מצרימה אונס על פי הדיבור. אידן זענען אראפגעגאנגען מצרים, וויאזוי זענען זיי אראפגעגאנגען מצרים? ס'לייגט זיך נישט אויפן שכל אז א איד זאל קענען זיין אין מצרים, דאס איז נאר ווייל אונס על פי הדיבור, דער דיבור פון דעם אייבערשטן האט אזוי געמאכט און האט אזוי קובע געווען אז ס'זאל זיין א גלות און אידן זאלן זיך קענען געפינען אין גלות, וואס די הוראה דערפון איז. אז מען קוקט זיך אן אמאל, און מען הייבט אן טראכטן, און חס ושלום אריינפאלן אין א ייאוש, אינעם שרעקליכן טיפן פינסטערן גלות, צו די גלות וואס כלל ישראל געפינט זיך, צו וואס, זאג מען ווי כלל ישראל אדער ווי רבי ישראל געפינט זיך אין גלות, און מען הייבט אן טראכטן, ווי אזוי קען פון אזא מצב ווערן גאולה? דארף מען געדענקען, ווי לאנג מ'איז אין גלות איז נאר ווייל אונס על פי הדיבור, דער אייבערשטער וויל אזוי. די סעקונדע ס'האט זיך געענדיגט די סיבה פארוואס דער אייבערשטער וויל ס'זאל זיין א גלות, איז לכתחילה א איד נישט שייך צו גלות. א נשמה פון א איד, די מהות פון א איד, איז נישט שייך אויף גלות. דער אייבערשטער זאל העלפן

איז געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק ב' עמוד פֿינף הונדערט און פֿערציק, דאס איז איינע פון די ביאורים וואס דער רבי האט געזאגט די צווייטע נאכט פסח תשנ ט ז, אין יענע יארן ביז תשנ ל האט דער רבי געפירט די סדר אויבן אין פרידיגער רב'ס דירה, בשעת די סדר האט דער רבי כמעט נישט גערעדט, ער איז געזעצן דארטן מיט א ביטול, אזוי ווי ער זיצט פארנט פונעם שווער, דער פריערדיגער רבי. אבער נאך די סדר, ווען מ'האט געענדיגט די סדר די צווייטע נאכט, איז דער רבי אראפגעקומען אונטן אין בית מדרש, און עס איז געווען א פארברענגען. און בשעת זיי פארברענגען, שטייט זיך ס'נישט געווען קיין לחיים ווייל מ'האלט נאך אפיקומן מ'קען נישט טרינקען, אבער דער רבי האט גערעדט בעירום מיט די אגודה וואס בדרך כלל די רביים האבן דאס געזאגט בשעת די אגודה, אבער דער רבי האט נישט גערעדט פארנט פונעם שווער, איז מילא אונטן אין בית מדרש האט דער רבי געזאגט בעירום מיט די אגודה, און דער ביעור איז איינע פון די זאכן וואס דער רבי האט געזאגט די צווייטע נאכט פסח תשנ ט ז. א גוט שבת און א כשר'ן און פרייליכן יום טוב.